Nhasi wanonoka kuuya, rega ndikusengere mvura.
Nhasi ndamuka musoro nemudumbu muchirwadza. Waenda here kuchipatara? Hauna mimba here mudiwa?
Ndinoenda mangwana mudiwa, asi pamuviri chete. Imba yawakavaka mudiwa ndotanga kugarapo mwedzi unouya.
asi amai vako havandidi ndoita sekuti vabvume ndikurore vanoda ndiroro najede nokuti ane mari asi handimudi vangaenda nane kwambiri vachaita sei usanetseki ndinewe mudiwa wako amai vationa mudiwa kurumidza kudzokera ndiri kuvaona rega ndidzokera ndokuona mangwana mudiwa wako
nhasi hangu namai mandiona ndina kelvin
ndakuona nakelvin iwe nei usinganditererai handi amai kelvin ndiwandoda ndiwandoda kuroorwa naye ibva pano iwe hauroorwi nakelvin hapana mari unomdii kelvin rombe ucharoorwa najaden wakapusa zvekuti iwewe handina kukurera mahara kupiti mangwana jaden ari kuuya kuzokuona ugadzirire handidi kunyadziswa muno mudunhu rekwachief moyo sara wauya mukwasha wangu jaden auya kuzoona vana sekuru panyaya dzeroora ndinokuda sara ndinoda kuti uite amai vevana vangu amai vako vanditendera kuti ndikuroore saka ndauya kuzobvunza zvese zviripo pamusoro pezvinodiwa kuti zvese zviende zvakanaka dzoka pano ndikudzidzise tsika nhasi eri anokutambisira nguva hona ini ndine mari nemota sori yenyamai na jn ini ndinoda kelvin uye ndiwa ndoda kuroorwa naye ndane pamuviri pake handina ine mari kana upfumi amai vangu vakafa ndiri mudiki asi vakandidzisa zvakanaka iwe ndinokurova wanzwa

usadaro iwe ndiripo wani ndinokuda newe mudiwa handikurasi handei tonoona mai vako ndoda kutaura nawo nenyaya yedu ah, maria uri kudei pano ndanga ndisingatarisiri kukuona pano panguva ino Saka ndiwe Sarah uri kudanana nemurume wangu. Murume wemunhu, murume wemunhu. Handei kumba tonopedzera ikoko. Izvi ndizvo zvauri kuita Kelvin.
Pane anoona zvese. Haikuone hanya newe. Huya mukadzi wangu.
Ndaona zvese zvaitika. Huya hande kumba. Hazvina mhosva Sarah, ndokuda nepamuviri pako. Sarah, ndaikuudza nezvenyaya yaKelvin asi hauna kuda kuteerera. Hona zvino zvatika, wasiiwa nemimba uye haana kana chaunogona kuita nazvo. Ndafara kuti muroorane, muchafara muri pamwe chete. Handi Zuva rega rega ndogaro funga mai vangu. Waita basa Sarah, Jaden awana mukadzi akanaka. Ah sekuru, totenda nerudo rwenyu. Kuri kutonhorera. Amai vachakuchengeta mwanangu nasekuru Jay.

mukadzi yakanaka kudai sei achishungurudzika mhm. ini ndoita rasb tora lollipop iri
ndafara nhasi kuve tichichata sara ndinokuda mese mauya nhasi tinokutendai
saka kama vakunzi amai ani zvamachata kudai ndinofara kuti tiri pamwe chete parwendo urwu uye ndinoda kuti zuva redu rino riite rekunakidza uye rekufara nguva dzose ngatisiyanei nyaya yemuchato wangu kana tiri tese ngatingofarai chete handi wakaramba rudo rwangu ini ndichingoda kufadza madzimai akaita sewe ndinoda kuti uzive kuti unokosha zvikuru kwandiri nguva dzose wakaramba hako kuroorwa narasbi vane rudo rechikafu ndine rudo runotapira. Iwewe Jaden unomuda here Sara? Ndiudze chokwadi. Ndinoda kuziva zviri pamwoyo pako. Handizivi ini, umwe mwoyo unomuda, umwe mwoyo unoda iwewe. Mumba Joven. Handikurambidze kuda murume wako but paye akaita hako nharo asi Jaden haakudi. Handikurambidze kuda murume wako but izvozvo ndezvechokwadi kutaura. hapana zvandingaite handina kukuenda ndepamuviri saka jaden akandida nemimba yangu ndidzwizisewo mai torai mari iyi munotsvaga munhu anobvisa mwana handichengetedzi mwana asiri muti uyu unomubikira zvauri kuda zvinobva zvaita ndanzwisisa ndichaita sezvamataura kuti zvinhu zvifambe zvakanaka sara ukadya chikafu ichi vangu naJaden zvaita mari haisisiri yenhamo sara mwana wangu ndakubikira chikafu ichi idya chichiri kupisa ndakuda kuti udye zvakanaka nhasiita basa mai rekai ndigare pasi ndidye chiri kupisa ndakutenda zvikuru nekubika chikafu chinonhuwirira ichi chikafu chabikwa namama chikunaka kwazvo rekai ndidye chiri kupisa mudumbu
Sara, ndauya ndiri pano mudiwa wangu. Ko, waitwa sei? Ndiudze kuti chii chiri kunetsa kuitira kuti ndikwanise kukubatsira nekukurumidza. Tora mari ichera. Ndatenda mwana wangu.
Basa rawaita ihombesa.
Wagona chera. Uchaona zvandichakuitira. Chirega kundibata.
Vanhu vanotiona vakatanga kutaurisa. zvinhu zvinogona kupedzisira zvaita nyaya dzisingadiwi saka zviri nani kuti tisiye kuitirana zvakadai pasiyana nemunhu wangu iwe dread ukuendemi vanhu muchataura kuti sara mamuita sei handisi kubva pano ndisina kunzwa chokwadi chose taura iko zvino hapana anobuda muno asina kutaura zvese zvamakaita kwaari iwe jaden ndiwe une mhosva yese wakamuita isara iwewe zvese izvi zvinongoreva kuti ndiwe wakakonzera matambudziko aya ose iwe kelvin unotaura zvausingazivi sara mukadzi wangu ndingamuitei jaden ndiwe une mhosva iwe ndasvika pamba sara ari pasi iwe namai vake makamutarisa handikwanisi handikwanisi kurega zvinhu zvangodaro kuti taura kwawaswera iwe rasb ndiwe kudanana nemukadzi wemunhu iwewe taura zvaunoziva nekuti handisi kuzomira pano ndichiteerera nhema dzako dzese dza oh saka iwe rasb uri kudanana nasara nai munhu akasenga mwana wangu ndinoda kuziva kuti pfungwa idzo wakadziwana kupi nekuti handifari neunhumu hwauri kuratidza nhasi sori mwana wangu waita seko asi mimba kungobva shuwa handiti tichazozvibvunzawo kuna chiremba kuti zvafamba sei iwe jaden ukufarisa handina kana vakaona kuti pane zvamaita sara iwe naambuya wako zvauri kudanana nawo mopinda mujeri
amai mukudei pano mavenge ikona yamai nhai mwanangu ndauya kakuzokuona chii chiri kukunetsa mumwoyo amai ndoziva zvamakaita nei makadaro amai saka uri kuti ndiri muroyi here iwe ndiwe wakaita chifanhi wega unofunga kuti ndinogona kuita zvinhu zvakadaro mumwoyo mangu handisi kuziva kuti wazvifunga seizvozvo zvino zvinorwadza
Sakuru, sakuru, bvisai muroyi uyu. Dokta, ndati uyai nekukasika mubvise muroyi yakunitambudza. Tanzwa naloya wangu, muri kutisungira zvatisingazivi. Zvinhu izvi hazvina kururama uye hatizivi zvamuri kutipomera izvi. Muchazviona.

ndapota ndiregerere jaden kaiwe jaden wakandinyengera kuti tidanane mwari vave newe jaden zvinhu zvose zvaitika ndezvenyama iwe magogo uya ugare pasi uri kuita noise gara pasi apo zvakwa
haa kambuya kaye kandipinza ma1 kukapa basa dikidiki kutadza kuita zvino ndabva mujeri raspi wauya zondiona wakaita basa kuya nenguva kuzonditora ndokutenda zvikuru nekundishanyirira pano nhasi orit mudiwa ndafara kuti warapiwa hmm. handina mm. dambudziko nhasi tava kuenda kumba saka gadzirira zvinhu zvako zvose zvakanaka kuti tibve muno
iwe kelvin ukudei muno buda munomu zvakakwana zvaukandiita iwe una mai vako buda munomu hatitoda kukuona sorry hako sera ndakakutadzira nezvese zvandakaita mukadzi uye akaenda manje ndinoda kuva expose kuti ndivo vakauraya mai vasara vachida munda handisi kuzonyarara zvachose kusvika chokwadi chabuda pachena nekuti izvagona
muviri wangu usati wapora ndikurwadziwa zvikundiremera chaizvo nhasi handizivi ndikakwanisa kupedza basa mira ipapo iwe hauna kwauri kuenda mira ndiwe sara nai wakasungisa bhosi wedu iwe Unoti wakangwara, asi isu tinogona kukuwana zviri nyore. Tinoda kuti uende kumapurisa unokumbira kuti Jaden abude mujeri. Ukasadaro sisi vako hauzovaoni. Saka ita zvinodiwa nekukurumidza kuti dambudziko iri risapfuure. Ndokumbirawo musiye sisi vangu. Ndinobvuma kubudisa Jaden. Musabate sisi vangu. Kana ukaenda kunobudisa Jaden hatinei newe isu. Asi ukarega, nyaya yacho inoipa. Zvakawanda zvinogona kuitika kana usina kuteerera zvatataura nhasi. Saka funga nezvazvo. Ndokumbirawo musiye sisi vangu. ndakuenda izvozvi kumapurisa tava kuenda
une shuwa here kuti wanzwa sara achiridza mary nekuti tinofanira kuziva pekutangira panyaya iyi hongu ndanzwa sara achichema ndikauya ndikamutarisa ndikamushaya ndobva ndauya kwauri manje totangira pai kuti timuwane ike zvino hatingeendi kumapurisa hazvishandi hapana umwe akonzeresa ndijaiden chete saka tofanira kungwara tiri panhamo huru kana tikasatora matanho akakodzera panguva ino asi ngatitange ine kumapurisa nokuti hatizivi pekutangira handibvumirani nazvo zvachose asi ndinoona kuti ndiyo nzira redo sera ndauya sokumbira kusunungurwa kumurume wangu i want to drop thecharges against him i believe we can work this together at home Tim.
Sara, maziso ako akaita semunhu ari kuchema. Asi pane ari kukuvhundutsira here? Taura tinzwe Sara. Pane anokutyisidzira here? Kwete, hapana kundivhundutsira. Ndikuda kuti abude nokuti ndomuda. Ndisanyongorora nyaya iyi.
Ndikudaidza sajeni Eliza vataure newe Sara. Ndinoda kuti unzwe zvose zvinodiwa kuti tikwanise kupedzisa ongororo iyi zvanaka. Maita basa officer.
Ndichaenda gwara ramuchandipa. Ndatenda zvikuru nekubatsirwa kwandaita nhasi. Ndichateverai yose murayiro yamandira. Sara, uri pano.
tange tichikutsvaga sara chii chaitika kelvin wandiwana ndanga ndichitya zvikuru ndiri ndege waita basa ukandiwana ndandichitya zvikuru sara ndakuuyako munozvita akangwara kelvin narasb gadzirirai tinonzi king jane ndiri kuchipatara right now Hapana Tracy, makaita basa rakanaka, haafi akaziva kuti ndini. Ndiri kuzopedza basa iri zvakanaka. Mwana wangu Rue, iye ega kani unouya rindiko kubva kuAmerica mwanangu. One amai vako. I hope Sarah namama vari right. Nyangwe Sarah asiri wemudumbu ramama ndinomuda. Mm. I hope akuchengeta amai. Sara sisi wangu ende wakura. Uri sei yako? Sorry kuuya ndisina kutaura ndaita surprise. Mm. Zvangu zvakawanda zvokutaurirana nhasi. Handiti mm. ava ndi baba munini vako anonzi John ndiye mudiwa wangu. Ndiri kufara kuti munozozivana nhasi nekuti mose muri vanhu vandikoshera mupenyu. Ko amai varipi?
Amai vakambofamba. Ngatipindei mumba.
Vana baba munini muri sei? maiti handibudi mujeri handiti manje chimoto chatanga ndakadzoka nemasimba matswa uye zvinhu zvatanga kufamba nemazvo sata iwe jaden unofunga kuti tinokutya here iwe unoziva here kuti uri kutaura nani kana kuti uri kungotaura nekuti unoda kunzwa inzwi rako chete pamberi pedu tose dai usina kuvhundutsira sara unoti waibuda here mujeri usafarisa iwe dai usina kuvhundutsira sara unoti unonyepa iwe sara wakasungisa mai vangu une shuwa iwe handizive kuti nei uchida kundiitira zvinhu zvinorwadza kudai asi chokwadi chichabuda chete Taura kuti jere rina amai vangu nderipi? Taura izvezvi ndiendeko.
Amai vari kumatoro prison havabudi. Please Sarah, drop charges. Ndimai vako wava, nyange vakakukanganisira sei. Please just consider that this is your mother. Re no Ruth, andidropi macharges amai vakakwadza mwana wangu. Andibvumi izvozvo. endai munotora mai venyu asi handivakanganwiri vakaita zvakawandisa kubva ndiri mudiki asi ndivaregerera
hanina time nemimi ndakuenda asi muchaona kuti ane mari ndiye mukuru hanina time nemimi ndakuenda asi muchaona kuti ane mari ndiye mukuru vana vangu mauya ih maita basa kundibudisa mujere maita basa mm. ndinokutendai zvikuru hongu amai ndauya kuzokutorai sera uya shuwa mwana wandakarera kundipumha muroyi shuwa kundisungisa ini amai we adzoka pamba pangu waiti wakangwara kundisungisa ndichaona kuti uchapabuda sei mwana wangu auya
andinei kuti mauya zvamakaita munozviziva uye hausi mai vangu iwe regai ndikuudzei kuti hapana zvichachinja pakati pedu imi mese musanditsamwisa mukadzi wangu sara varipi mamuisepi iwe ru ukutarisei i really need to know where she is mese tererai hapana anodzinga sera pamba pababa vake anogara pano handidi zvekunetsana nemi maiguru ende makanaka dai ndakakuonai ndisati ndaona sisi venyu naitabaza bamnini kondorambidzwa here kuita vakadzi vaviri maiguru
mukiiteko bamnini zviriko here zvozvo kelvin narasb vanoti vakangwana regai ndivagadzirire saizi yawo Vanhu ava havazivi kuti ndiri ani, asi ndichavaratidza kuti ndini ndine masi. Vakomana, pindai, handei titange basa. Iwe James, waita macalls ese here? Hongu, ndatopedza macalls ese boss. Tiri ready kutanga basa redu parizvo, hapana chombozivisa. Ndinoda kuti muende kuvillage monouya nemukadzi wangu. Ino haisi imba kana mukadzi wangu asipo. Mazwisa here? Ndinoda kuti muende zvino, musanonoke. Mazvinzwa here zvandataura? Yes sir. Yes sir. Yes sir.
Sara uri wangu iwe siyana nemabora ngoma ese awo. Ini ndine mari neupfumi. Ndini wako. Dzokera henyu handisi kuenda nemi anyway. Udzai boss wenyu kuti abvana kwandiri kuwe. Please understand that my decision is final and I'm not going anywhere today. Mupei phone nditaure naye. Hello.
Sara mdiwa uya kuno. pane zvanoda kuudza pamusoro pamai vako unofanira kuziva zvakaitika kuna amai vako uye nemunda wamai vako wakaiswa muzita rani unofanira kuuya pano toona kuti nyaya inogadziriswa sei nekukurumidza nekuti zvinhu zviri kuda kunetsa iwe chaiden nyaya yemunti amai vangu wakaiziva sei ende chii chauri kuda in return ndoda kuti undiudze chokwadi chese
i promise hapana zvandinokuita ndinoda kungokubetsera chete hapana chimwe chandinoda kubva kwauri kana ndikauya koko handisi kugara unondipa information ndobva ndadzoka kuno ora jaden raka ndiuye koko tisaura nyaya yacho siisun pai
sara wakapusa zvekuti ukauya kuno hauchadzokeri unoziva kuti ndakakuudza kare kuti usazombofa wakaka handei makamirirei handei tiri kunonoka fambai handei saka wati tikasvika kucity tonogara kwasekuru wako tichiri investigate kuti jaden anogara pane uye kuti sara ari right hongu oh, ndizvo zvandafunga kuti zvingava zvakanaka asi jaden aenderera this time hatifaniri kumusiya achidaro sara nokuti ane mari ndiri kubvumirana newe tinofanira kutsvaga nzira yekugadzirisa nyaya iyi nekukasira asati aita chimwe chinhu iwe rasb sara unomuda here ini ndichiri kumuda asi ava mukadzi wemunhu ndatomboedza kukanganwa nezvazvo shamwari asi moyo unongoramba uchimuda kunyange ndichiziva kuti hazviiti sara wauya amai vemba welcome mudiwa ende imba ine yakanaka zvekuti mudiwa wangu ndonatso kuifarira yakanatsodeka pano chete ngatipindei tione tava mukati kuti sara aripo here uye kana ari right hongu handei tione ndinofunga kuti anogona kunge ari mukati munhu ah sara uripo pano uri right here akuita sei jaden ko mukudei pano ndiri pamba pangu muda kuendepi neni munoziva here ndakarorwa ndiri mukadzi wemunhu handisida kuva zvamukutaura saka ibvai pano handidunetsana nemi nemurume wangu tiri kufara chiendai chiendai after zvese zvakaita jaden kwauri uri kumurwira sara une shuwa here iwe jaden uya pano ukarega tiri kunoripoti kug 50 uya titaure man to man iwe unoziva kuti hapana zvinobuda nenzira iyoyo kana usina kuteerera zvandataura izvozvi saka munoti dai ndisingadi kukuonai pano ndaudza bhodhiga dzangu kuti akusiye muchipinda here ndakuonai karen pakamera muchipinda ndazvinzwa kuti muchatevera sera nokuti munomuda saka tese sezvo tichida sera let us help her panyaya yandamudanira yemba amai vake pindai mumba titaure Maita basa nekubvuma kupinda mumba, saka ngatitaurei nyaya yemba yamai Sara panguva ino yakanaka, sezvo tese tiripo kuti titsanangure ende dhorobha rakubvuma mm. kubva wanaka kudai ndiwe Sara chaiye wandakada kubva pekutanga. Chindipawo kisi ako. Mm. Hapana anotiona, tingori vaviri chete pano, saka usazvidya mwoyo nezva. Kelvin, kwana wanzwa mumba majaden munomu akakubata zviperi mushe iwe unosara panada unzwa nyaya dzakadai sara wakaita basa wakasiya meseji yekuti titevere iwe jaden uri kumutrust here panyaya iyi handisi kumutrust asi regai tione kuti achasvika kupi makaita basa makauya nenyaya iyi ndipo panopinda pastor g pano ndova nemadetails ekuti akatengeserwa imba ndiani ndaimbopinda chechino saka ndinoziva zvinhu zvakutaita basa rasb nakelvin kubvuma kundibetsera ndinotenda zvekuti
rugare ngaruve nemi vana vamwari nhasi izuva rasarudzwa nababa kuti timurumbidze tese ngatiuchirei mawo tichatanga pane vanhu vandiri kuda kugamuchira nhasi vari pakati pedu pakati pevanhu ava pane munhu asiri mwenzi kwatiri Mukoma Jaden na Sister Sarah simukai tese ndichiuchira maoko. Tinofara kuva nemi mumba muno nhasi, saka ngatiteererei shoko. Nhasi tiri kuverenga magwaro edu kuna Genesis kwakatangira nyaya yese uye ndinoda kuti tese titarise shoko. Pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Iyi nyaya huru kwazvo paBhaibheri. Haleluya. Mavambo akakosha. Muupenyu hapana chinotanga chisina mavambo, hapana chinopera chisina mavambo. Saka be careful pane zvese zvaunotanga nokuti uri kugadzira magumo ako. Mwari ngaatibetsere chechi. Haleluya. Mese simukai titende Jehovha. Ting. Rarakashanda reketia ranalitikaira rokututurirana kusiyanda. This message of hope resonates deeply within our spirits. Ndakagona Jaden kuroora Sarah uye ndinofara asi ndinonamata kuti udzoke ushandire Mwari zvekare. mwari vanokuda thank you pastor
pano nawo ndasara nerugare handei tonotarisa mombe nekumunda vanangu hongu amai ngatiendei ehe handei zvino kuti tione kuti tiri amai honai gore rino ende makarima yeah. tiri kufara zvekuti amai muchakowa zvekuti zvechokwadi munda uno watipa goho rakawanda gore rino tiri kufara ko mombe hadzi dzese dzava nevana inga zvinofadza izvi muri kubudirira mai zvakadaro mwanangu ndinotenda zvikuru nemashoko aya ini handina kuba munda nemba ini mwana wemurume wangu ndiye aida kundiuraya ndikabvuma kutorera sara imba nemunda ndinotaura cho kana muchida handei kumwana wemurume wangu monotaura naye nokuti makawanda sara wacho ngaauye newo horaiti amai Chiregai kuchema, handei tione kune mwana wenyu yei. Ndinofunga kuti tichawana rubatsiro kana tikakurumidza kuenda kunomuona. Mwanangu, ndokumbirawo kuti titaure kana zvichiita samaita ndakumbira. Ndinoda kuti tinzwisisane pane zvese zviri kuitika kumba kuno kuitira mese ibvai pano muri kundidisturb basa rangu asi muri kushaya mabasa here ndikupei ibvai pano handidi kuona munhu ari pedyo neni endai munotsvaka zvokuita kaita kumba kwenyu
iwe usada kunyepera kungwara wanzwa wanyepera kurana nesu uchiziva kuti wakatora mumba yemai vangu Now watch the beginning of Light Against Darkness on our new episodes of Sarai Mugarike, a journey that explores the true depth of faith and hope. Mamwe anaibva ekuseri kwangu, hande yekumvura, amai vauda kubika. Wakanaka mudiwa.
Dzatova two years kaidzi tiri pamwe chete mudiwa wangu. handei kani tononoka udzoka takunzwa nzara chiko nhasi asi makuseni tadya chimunyu pamwe mava narasb mukati umo ko nhai sara kelvin wakatozomukanganwa handi zvabva kupi izvozvo sorry
ndakada iwewe unozvati ndakachinja usataura kuti nyaya iyoyo right mudiwa ndakanganisa ndinokumbira ruregerero nekuda kwezvose zvakaitika hatizotaurizve dare riri kuvhunza nhasi ndokuitireiko ndanzwa kushushikana muhana mako ndokuitireiko nhasi muzukuru ndinoda kuziva ndinoda kuti sara arambane naras b adzokere kuchifambi kwaite pfambi zvekare ndagamuchira vedare maita vegugwa vagari vepasi pemvura ndatenda sara naras b mukangodya chikafu ichi murambane iwe sara dzokera kuita pfambi ndakakubikira dhoro kare wakatora imba yaamai vako uyezve waroorwa unoda kubudirira kudarika mwana wangu rui asi ndinokutaurira kuti iwe unonyepa uchapabva pano uchisiya imba yamai vako iwewe baba vako ndakavapfuudza ini handinzwe inini handinzwe bvunza mai vako vandakarera murume paraka chikafu chauya mudiwa regai titye izvozvi kelvin handichadi rasbit mwoyo wangu waida iwe kubva kare asi wakaroorwa uye narasbit akuwirirana zvikuru mazuva ano saka hazvigoneki jaden tichaenda rinhi kuvillage tinoona sara narasb ndarota hope dzakashata tinoenda mangwana mudiwa mm. kubva tiroorane zvese zvaunorota zvinoitika mm. upenyu hwedu uchange uri hwechimiro chakanaka baba kumusoro kudenga chengetedzai sara kwaari kwese naras b paradzai vavengi vavo vashaye rugare nesati wakaipa haana simba pamba yawo ndimi makavaisa pamwe chete saka wakaipa haana simba nezita rake asi chii chikuitika why ndakungoda kevnolovesa senisingachadirwa something is not right it makes no sense how my feelings just change like that pane hope dzandiri kurota sera ane fesi yemurume akashata pese pandinomuka handichamudi chii chandiri kusangana nacho ichi zvinhu zviri kundinetsa mungwa